Ɛnɛ yɛwɔ ɛyɛ Accra High Court, na deɛ na ɛde baa court, na deɛ na ɛkɔsiiɛ. Ɛyɛ Lumba nsɛmsɛm yi ara na ɛnɛ nso yɛbaa court. Yɛkae ho sɛ the last time a yɛbaa Babcock court no, Maame Afie Apoku ne Ɔfayɛ Apoku ne ne wɔn a wɔkeka ho de taboɔ. ɛbaa Accra High Court General Jurisdiction Five sɛ yɛmfa taboɔ nto Dade Lumba ayie no so na yɛmfrɛ Ɔya afei so Ɔfaya Apoku so ne um, abusua panyini ɛna I think sɛ sika a na yɛde yɛ Lumba yie no so no ɔmo de ɔmo nsa so ɛpɛ sɛ ɛde to so ɛka ho saa na yɛbaa Adela setena yɛ baeɛ no yɛtumi ne court no di abaebaeɛ ma court no gye to mu ebi ebie kwan ma sɛ ayie no yɛnkɔyɛ nti saa process no ɛsiiɛ no na akɔ sɛ asɛm no ne ɛɛ ne batakorɔ bi anaasɛ buroni bɛka sɛ injunction ɛna yɛbɛhwɛeɛ na na asɛmmu no nyinaa no so yɛ dɛn ɛda so ɛda court nti ɛnɛ Ɛna court hyɛɛ sɛ yɛn nyinaa yɛmmra. Akosua ɛɛ ɔfa yɛ apoku lawyers yɛ aware. Yɛ so yɛyɛ aware. Transition ɛne ɔmo a ɔmo keka ho nyinaa so. Car bank mu nyinaa. Car bank mu nyinaa so yɛ aware. Na ne nwanwa ne sɛ ɛnnɛ Afie Apoku ne ɛɛ ɔmo a ɔmo de asɛm no baeɛ no obiara ansi court. Saa ara nso na wɔn lawyers nso no wɔn mu biara nsi court. Yɛtwɛn wɔn twɛn wɔn twɛn wɔn na yɛmpɛ sɛ bɛka sɛ yɛnte wɔn aso pa mu nti yɛatena yɛbɛduru court ntɛm by eight thirty na yɛwɔ. Mm, eight na mewɔ anim sei.
Yes, yɛbɛtena court bɛyɛ eight thirty but yɛatwɛn ara ama no abɔ almost uh, eleven. Mm, eleven. Eleven. Eleven. Still na wɔn mma. Na wɔn ahoma a yɛapusu mu nyinaa so no, wɔmfa. Nti no, yɛde atesɛm no to kɔɔt anim sɛ mmara ma ho kwan sɛ ontwa asɛm no, sɛ nipa no a asɛm no yɛ ne dea no, ɔmma kɔɔt. Na afei nso no, injunction application no nso a yɛtiee no, na akɔyɛ sɛ asɛm no a wɔde, asɛntitire a wɔde bɛgyina bɛdan kɔɔt no so no, kɔɔt saa no yie no, wɔayi no dada. Kyerɛ sɛ injunction application no asɔlve problem biara. wɔ hɔ. Ntsi yɛdze too kɔɔt no enyim. Yɛmaa no hɛn nnyinasoɔ na kɔɔt no tsiee yɛn aso pa mu na woetwa saa asɛm no so dze ama hɛn ndɛ. Ntsi ndɛ yɛbaeɛ a, ɛɛ ayi yɛ asɛm dɛɛdɛɛ a yɛatse no no. Saa asɛm no yɛatwa mu. Nea aka no so yɛbɛkɔ akɔ da yɛbɛkɔ akɔ yɛbɛkɔ so adan na yɛnim sɛ no so no nkunimdie ɛbɛyɛ yɛ dea. Okay, counsel, woka deɛ aka no a, mete sɛ asɛm no, kyɛ sɛ wɔn asplit no, ebi wɔ Kumasi, Ebi wɔ akra a, ebi wɔ na ɛyɛ nokorɛ saa. Nokwasɛm sɛ sɛ wɔ nim. Wodi y'akyi yɛ kɔ Kumasi, w'adi y'akyi aba Accra. Ɛno kyerɛ wo sɛ nsɛm no y'apiti mu. Nanso abere ne abere nyinaa no, baabi a yɛde bɛfa biara no, yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛma y'ani ada hɔ na y'adi akyire. Na Nyame adom so no, yɛkɔ. na yɛkɔka yɛn asɛm, yɛkyerɛ yɛn gyinabea, na yɛkyerɛ sɛnea mmara no si teɛ a, ɛdane nkonimdie de ma yɛn. Enti, ɛno nso ayɛ nkonimdie sɛ na yɛnim no dada. Okay, counsel, ɛnora, ɛno akyi, yɛn bɛka sɛ ɛno akyi na ɛyɛ ɛsɛ court ɛkɔ bi baa mu sɛ ɛyɛ maame akɔsi asɛwa akɔ court a kyɛ sɛ ɔpagya Dad Lumba agyapadeɛ a moyɛ uh, lawyers no yɛ fast ɛde expert yi ɛbɛto so na dɛ bɔnkyɛ mu kakra. Uh, tɛn biara yɛ na meka asɛm kyerɛw sɛ asɛm no wɔ court a ɛyɛ na mempɛ sɛ mɛka ho asɛm ɛsɛ asɛm na ɛyɛ kwasi nyako ɛna ɛkɔgyina mu ɛwɔ poma ase ɛhɔ ɛha but sɛdeɛ ɛteɛ biara ɛyɛ asɛm a still ɛda so ɛda court mm. sɛ court no tu hyɛe court no aka asɛm bi wɔ hɔ mempɛ sɛ mɛbɔ so sɛ ne tɛm bi a mode na adeɛ na ɔmde kɔɔ mɛsɛ ɛhu Ghanafoɔ hu deɛ ɔmde kɔɔ court na hwan na wɔde kɔɔ just to clear the air ɛdi kan no ne menim ɛne sɛ maame akosua sɛwa ɛnam ne lawyers so ɛfa nkuntunu ase sɛ nka court no ɛmmɔ mu akyi tumi na nka Daddy Bumba bagyapadeɛ biara no a na sɛnea ɔmo nim no ɔmo mmom na ɛmɛdi ɔmo nsa na anka ɔmo nane dane no. Na nɔkwasɛm no sɛ ɛsiane sɛ yɛɛ saa application no, in court yɛka sɛ ex parte application no, afei na yɛɛtwerɛ na yɛnya copy na yɛatumi ahu the real substance but until then no deɛ mɛhyɛ sɛ mede nidie ɛbɛma court no sɛ mempɛ sɛ mɛ pronounce on it or say anything but yɛn nsa ka the full fact. anaasɛ nsɛm no mu no nyinaa na sɛdeɛ ɛtɛm biara ne ɛne watiefoɔ di nkasa no yɛbɛba aba ɛde atoto ho. Council Meda sɛ Maame Akosi Asɛwa agyina ha sisi a as a lawyer to the uh, the Lumba and the family no afutuo bɛn ɛna ade bɛma Maame Akosi Asɛwa ɛne team legal wife ɛne wɔn baake Maame Akosi Asɛwa as a lawyer we as a lawyer Nokwasɛm ne sɛ, me law profession mma me ho kwan sɛ metu obi a ɔwɔ ne lɔya dada fo.
Wate ase?
Aha. Lɔya Kusi nim nea ɔreyɛ. Ɔne ne maame Akosua Sɛwa ne lɔya. Me, me, me, me, me, me gyina ha ɛnyɛ n'adwuma ɛnyɛ. Um, okay. Ɛnyɛ.
Aha nti, mɛ, mɛ hu ni sɛ ɔyɛ lum, ɛɛ ɔne lumba ɛwɔ twaka bi. Okay. Me de saa ebuo no ɛma no. De biri bi a me bu ne paa. Me mmɔ ne din a me nfa maame ɛnka. Ɛnka o. Na me si bu respect ne paa. Me respect ne paa. Mm. Ah.
nea ɔyɛ biara so na meka abɔ ne sɛ nyame nhyira no ɛwɔ nea ɔyɛ biara na ɔnto no nkwa nna mu ɛmfa ɛma no, na sɛ nea ɔpɛ biara no so no, sɛ yɛ kwampa so deɛ a, Nyame nhyira ɛso ɛmfa ɛma no. Mm. Nti ɛnea mɛtumi aka. But it true sɛ ɔma yɛ ɔma ɔma ayɛ um, appeal. Maame akosua sɛ waa ne ɔma yɛ appeal. Nɔkwa um, last nɔkwa deɛ last year mm. ɛna ɔmo de notice of appeal no ɛbaeɛ. Ah, ɔmo file notice of appeal. Appeal no ɔmo se dɛn appeal no. appeal no na me sɛ neɛ maame in fact mɛka sɛ adom adom uh, ruling anaasɛ adom judgment a her ladyship uh, kumase ɛde maayɛ no wɔn sɛ wɔn mpɛ wɔn susu sɛ atɛmkyeaeɛ bi aba wɔn ɛne ɔne wɔn nyina so nanso sɛ na mɛsi aka no mimi nim sɛ ɛyɛ ɛyɛ adom bi na aso wɔn so. Aso yɛ maame akosi asɛ wa. Saa ruling no so.
Oh okay. Judge ne nam adom so ɛyɛ mercy. Nka oyi wɔn kura firi mu. Ɔwɔ ho kwan okay. Ɔwɔ ho kwan sɛ nka oyi wɔn firi mu. Aha but ɛɛ eh, mi nkasa bebree. Hmm. Ɛna ɔmo asan yɛ appeal. Ɔmo asan yɛ appeal. Ah appeal no ɛkɔ so anaasɛ ɔmo adrɔp it. Oh ɛkɔ so.
Ah ɔmo ɛkɔ so nti sɛ na ɔmo bɛyɛ biara ne deɛ. Ɔpɛ sɛ ɔyɛ kuna ɔno kwan na ɛyɛ ɛfɛ sɛ ɔno na ɛyɛ ɛyere.